It-teleportazzjoni għal żmien twil ġiet ikkunsidrata bħala prodott ewlieni tal-fantaxjenza, bl-idea li wieħed jista' jivvjaġġa f'ħakka t'għajn. Imma din l-idea ta' teleportazzjoni hija waħda immaġinattiva jew resqin lejn punt li dan il-kunċett jittrasforma ruħu f'realtà? Apparti l-isfidi tekniċi, it-teleportazzjoni tqajjem mistoqsijiet kbar. dwar l-identità, l-etika u n-natura tal-eżistenza. Waħda mill-mistoqsijiet ewlenin hija, Persuna li jitteleporta ruħu, jibqa' l-istess persuna jew inkunu qed naraw kopja ta' dik il-persuna? Niskopru dwar dan fil-programm tal-lum.

b'mod immedjat minn post għal ieħor mingħajr moviment tanġibbli. Fl-2017, xjentisti miċ-Ċina użaw teleportazzjoni ta' informazzjoni minn partiċella li kienet tinsab fuq id-dinja għal partiċella li kienet tinsab fuq satellita fl-ispazju. Jaf huwa diffiċli nimmaġinaw, iżda dan l-esperiment irriżulta li l-informazzjoni ġiet trażmessa f'inqas ħin mill-veloċità tad-dawl. Madankollu hemm differenza inkonċepibbli bejn li jseħħ teleportazzjoni ta' informazzjoni jew oġġett u teleportazzjoni ta' bniedem. Għadna 'l bogħod minn dak li normalment naraw fil-films tal-fantaxjenza. Iżda x-xjentisti jaħsbu li kollox jista' jkun possibbli fil-liġi tax-xjenza. Biex iseħħ dan, ix-xjenza tgħidilna li l-biljuni ta' atomi li jiffurmaw bniedem iridu jiġu analizzati individwalment, ikkupjati u rikostruwiti biex it-trasferiment ta' bniedem iseħħ immedjatament minn post għal ieħor mingħajr moviment. Jekk it-teleportazzjoni tinvolvi dekostruzzjoni u kostruzzjoni mill-ġdid ta' persuna, il-proċess jippreserva l-istess konxju u identità? Filwaqt li jinħoloq kopja tal-individwu, l-oriġinal jinqered? Dawn huma xi mistoqsijiet li jqajmu implikazzjonijiet etiċi u legali fl-istess ħin dwar l-identità tagħna, jekk realment jista' jseħħ dan. Finalment, kemm jekk it-teleportazzjoni ssir realtà jew tibqa' biss spekulattiva, bla dubju ġġegħelna nikkonfrontaw ideat fundamentali dwar l-eżistenza, l-umanità u, innovazzjonijiet teknoloġiċi.
Sinjuri, s-Serata t-Tajba, nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela L-Inspjegabbli. Grazzi tar-rispons tagħkom għal kull programm li qed nagħmlu, inħeġġukom tkomplu wkoll tagħtuna l-feedback tagħkom, ir-rispons tagħkom fuq il-mezzi soċjali tagħna fosthom il-Facebook u anke ssegwuna fuq il-paġna tagħna ta' TikTok. Illum se nitkellmu dwar it-teleportazzjoni. Suġġett ferm interessanti, suġġett li ma tantx ġi diskuss, però ħassejna li għandna wkoll ninkluduh matul din l-iskeda. Biex ndiskutu dan is-suġġett nilqa' pjaċir lil Kevin Falzon. Nirringrazzjak u dejjem hu pjaċir tiegħi li niddiskuti miegħek fl-istudio tiegħi dawn is-suġġetti interessanti ħafna. Kev, ħa nibdew b'mistoqsija sempliċi, imma Meta ngħidu t-teleportazzjoni, ħafna minna nassoċjawha ma' teleportazzjoni ta' mezzi komunikattivi, fost l-oħrajn. Però hawnhekk issa qed immorru pass aktar 'il quddiem, jiġifieri teleportazzjoni ta' persuna. Ħafna drabi, kif qal Kurt, dawn nassoċjawhom ma' films ta' fantaxjenza. Imma Tista' ssir din? Fil-fema tiegħi tista' ssir. Mela, ovvjament ma nistax nispjega il għaliex kif nerġa' ngħidlek jiena m'iniex physicist, però jiena inħoss sewwa illi tista' ssir għal xiex. Mela, fis-sistema għandna ħafna għandna ħafna ostakli. L-ewwel nett jekk inti tħares lejn il-mod kif tgħix il-popolazzjoni dinjija aħna ngħixu ġo matrix. Sewwa, x'jiġifieri matrix? Matrix hija rabbit hole li aħna maġun immaġina għasfur inti, sewwa, rabbejtu ġo gaġġa u dan ma jaf xejn li f'din il-gaġġa f'ħajtu, sewwa, aħna hekk ngħixu ġo matrix, aħna minn għalina illi dak kollu li ttina s-sistema, li titmana s-sistema li ġejna maġunin biha minn meta konna żgħar, Dak huwa, barra mis-sistema ma jeżisti affarijiet li huma sopranaturali li ovvjament hemm qegħdin. Mela, it-teleportazzjoni hija fatt, fatt li huwa mistur. Immaġina inti jekk jiena kieku niskopri mod kif nitteleporta lili nnifsi x'imkien ieħor. Però minflok jiena ejja ngħidu nippubblika, sewwa? Ftit wara se nara nies li jaħdmu eh, deep state, top secret, jiġu jikkonfiskaw li xogħol tiegħu li li għalqu li ħalqi. Dak huwa fatt ieħor, kif ġara ovvjament fil-passat. U għaliex jiġri dan imma? Għanajdlek għaliex, għanajdlek għaliex l-ewwel qed hemm business u mbagħad hemm l-status quo tas-sistema, xi ġifieri, mela. Jekk nidħlu f'dawn l-elementi sewwa fil-fond profondi tas-sistema, inti se tibda ssir illi huwa kollox gimmick, dak li nitgħallmu huwa kollox gimmick, l-istorja li nitgħallmu l-iskola hija kollox kostruwit. Issa, it-teleportazzjoni, jekk għall-mod tal-kelma jiena nsib mod kif nagħmel teleportazzjoni u jien se ngħaddiha lilek, minflok noħroġ fuq Facebook u ngħid 'il kulħadd ħa ngħaddiha lilek, ngħidlek isma' bil-patt il-kundizzjoni li inti se tgħaddiha 'l ħaddieħor mingħajr ma toħroġha b'mod pubbliku ħa tgħaddi għal ħaddieħor. Ħaddieħor se jgħaddi għal ħaddieħor mingħajr ma s-sistema ma tinduna. Ovvjament din maż-żmien se tillika naqra naqra. Però sakemm is-sistema tinduna u tipprova taġixxi, ħajkollok nofs id-dinja taf bit-teleportazzjoni ma se jiġri. Għandek eh, l-aeroport jistgħu jgħalqu, għandek il-vjaġġar jistgħu kollox li huwa relatat ma' business, vapuri, naf, networks ta' network turistiċi ta' kollox business kbir. Jiena ċempilli ommi mill-Awstralja eżempju tgħidli ismgħu kemm ħaddu biex ngħidu l-ara niġej, pop u niġi. F'żewġ sekondi li tista' ssir. U dawn huma qegħdin inċiżi f'testi antikissimi sewwa kif kienu jafu bihom dawn l-affarijiet. Ovvjament jidħlu jidħol il-quantum physics Illejum, illillum, l-universitajiet qegħdin jitkellmu jidħlu fil-fond f'dawn it-tip ta' suġġetti u għadna qas biss qed nippruvaw qed nippruvaw nifmu n-natura kif taħdem. Sewwa, però qegħdin miżmuma aħna bħala bnedmin ġo din il-matrix milli tiskopri din in-natura x'għandha x'tofrilek. Nixtieq ukoll ir-reazzjoni tiegħek kemm Kevin, fuq dan ir-rakkont li sibt x'informazzjoni fuq. Fis-seklu 16, soldat tal-Imperu Spanjol, Gil Perez, bot misterjuż jingħad li trasferixxa ruħu minn Manila fil-Filippini għal Pjazza Maġġuri fil-kapitali tal-Messiku. Fir-rapport tiegħu, Perez jistqarr li waqt li kien fuq għassa, ħassu sturdut u kellu bżonn jagħlaq għajnejh u jistrieħ. Hekk kif fetaħhom, isib ruħu ġewwa l-Messiku. Hemm teoriji fuq dan il-każ fejn jaħsbu li nħolqot xi irregolarità, irregolarità jew qasma fl-ispazju u l-ħin li ħolqot wormhole, bħal spazju fl-univers, li jnaqqas il-ħin ta' trasferiment minn post għal ieħor. X'inhuma t-teoriji tiegħek dwar dan il-każ?
Jekk persuna se tipprova jew tagħmel teleportazzjoni hi, illa x'tkun taf kif, jew inkella tiġrilha inċident, hemm differenza kbira. Issa, b'inċident, ejja ħa ndaħħal xi ħaġa oħra, astral projection, li hija mhux l-istess ħaġa, però inti qed tipproġetta lilek innifsek f'dimensjoni oħra. A kif qed tipproġetta lilek innifsek jekk qed din din għamiltha jiena, qed instema' redikola u fantażjuża għal ħafna min-nies. Xi tfisser astral projection?
Astral projection aħna qegħdin fit-tielet dimensjoni. Sewwa, issa id-dimensjoni astrali hija r-raba' dimensjoni. Sewwa? Jiġifieri t-tielet dimensjoni? It-tielet dimensjoni fejn huwa materjal. Materjal. Ir-raba' dimensjoni hija materjal iżjed spiritwali biex ngħidu hekk, sewwa, u mbagħad fuq il- fil-ħames dimensjoni hemm ir-realtà kristallika inqas densa mill-materjal li nsibu fil- fil- fl-astrali, sewwa. Issa meta inti tagħmel tipproġetta lilek innifsek f'dimensjoni astrali, xi tfisser di? Illi hemm network minn fejn tista' tgħaddi. U di konnessa mal-teleportazzjoni? Mhix as such, le qed intik idea jiena, qed intik eżempju fid-dinja tagħna hemm tliet tipi ta' teleportazzjoni. Għandek Għandek portal illi tista' tiddimaterjalizza lilek innifsek u timmaterjalizza lilek innifsek fid-dinja stess minn post għal ieħor. Hemm stargates illi inti tista' mis-sistema solari tagħna tispiċċa ġo sistema solari oħra jew inkella hemm interdimensional portals. Sewwa li dawn litteralment inti bħal din meta inti tagħmel astral projection Inti mhux qed tuża l-aspett fiżiku biex tagħmel teleportation minn post fiżiku għal post fiżiku, qed toħroġ minn dimensjoni din id-darba u tmur ġo dimensjoni oħra. Qed tifhem jiġifieri jekk aħna nħarsu minn aspett metafiżiku, il-ġisem tal-bniedem mhux ġisem wieħed għandu, kull persuna għandha seba' iġsma. Għandek il-persuna li tuża, il-ġisem li tuża fit-tielet dimensjoni, il-ġisem li tuża fir-raba' dimensjoni, fil-ħames, Għal kull dimensjoni għandna ġisem aħna. Sewwa, issa dawn l-iġsma kollha qegħdin konnessi mal-istess ġisem li għandna aħna. M'għandhiex x'taqsam ma' telepatija, ġifieri. Le, le, le, dik xi ħaġa oħra, dik xi ħaġa oħra. Dawn huma kollha, dawn huma kollha fatturi, sensi illi l-bniedem imblokkat minnhom. Kemm minn aspett psikoloġiku biex jifhimhom, il għaliex aħna għandna tendenza li nmeruhom, għax hekk ġej moħħna hekk ġie magħġun, isma' hu dawn fantażiji, eżempju, Ħa ntik eżempju, mela fin-1902 kien hemm film li jġibek space disk, għaddej kien hemm mara qiegħda tonxor dan film, sewwa. Qed ituna x'nifhmu daw. Però fl-istess ħin ħarġu din l-informazzjoni f'film għal għaliex jafu li n-nies sa jmiruha di. Kieku jgħidlek għandek nies li se jkunu investigattivi ma joħorġuhiex jagħlqu l-aħal qas biss joruh dan il-film għax għandek nies brainwashed. Jaf aktar qabel kont qed tgħid ukoll fuq ir-raba' dimensjoni. Jiġifieri meta inti għamilt meta tħalt mit-tielet dimensjoni għal-raba dimensjoni. X'bid li trajt minn dak li huwa materjali għal dak li bdejt u mbagħad esperjenza. Mela, il-dimensjoni astrali litteralment hija mirror image ta' dik eh, ta' tielet dimensjoni. Bid-differenza li hemmhekk inti se tkun iżjed potenti. Sewwa, għalhekk inti dejjem titla' Ovvjament aħna meta nmutu għal kemm-il darba, sewwa, il-ġisem mhux aħna proprja, ir-ruħ u l-ispirtu, jiġifieri il-konxju u l-ħajja, dawk ma jmutu qatt. Il-ġisem se jmut. Sewwa? Ħa nibqa' fl-istess ta' teleportation, sewwa, imma minn aspett spiritwali. Il għaliex il-teleportation inti dejjem kif semmejt ħafna drabi oħra, għandek as above, so below, iġifiri xi fisser da. Aħna il-mikrokozmu tal-mikrokozmu. Sewa, għandek xi ħaġa kbira. Aħna ġifiri eh, il-filosfi antiki jibdew jippruvaw iqablu l-ġisem tal-bniedem, il-komplessità u l-moħħ tal-bniedem mal-univers, kemm hu kumpless l-univers. Aħna daqshekk komplessi, infatti l-Bibbja hija simbolikament mibnija fuq il-ġisem tal-bniedem. Sewwa, issa, x'hemm fid-dimensjoni astrali? Inti, eżempju, jiena naf nies illi meta jagħmlu astral dimension hemmhekk għandhom ħajja oħra, għandhom il-mara, għandhom xogħol, għandhom it-tfal. Ħa tinstema' daqsxejn mhux daqsxejn ħafna stramba di, però din hija realtà x'jiena esperjenzajtha wkoll. Esperjenzajt. Jiena esperjenzajt, eżempju, mela.
Differenti mit-tret dimensjoni. U ħafna, ħafna, anti, għara, fir-reliġjoniet infatti nsemmija mela l-għala pjan tal-ogħla pjanura ta' dimensjoni astrali hija dik li fir-reliġjon Iżlamika tissejjaħ paradise. Sewwa, fil-Kristjanità wkoll tissejjaħ paradise. Issa, hemmhekk isfel net mela fil-quċċata ta' dimensjoni astrali għandek ħanajdu nsejħu la ġenna. Fil-iħnet għandek l-infern. Issa, l-infern iservi bħala faċilità korrettiva. Inti meta tagħmel xi ħaġa f'din il-ħajja, sewwa, se tmut, il-konxu tiegħek se tieħdu miegħek, se tmur titnaddaf fid-dimensjoni astrali u se terġa' tinkarna f'ġisem ieħor però bl-istess ruħ u fl-istess spirtu. Dawk huma tiegħek qatt mi se jitilqu minn inti se tuża l-istess memorja, ġifieri dawk il-memorja se jibqgħu miegħek. Kif sa taċċessa ħajjiet oħra, dik hija mbagħad suġġett ieħor. Però teleportazzjoni minn aspett spiritwali huwa kumpless ħafna però jekk ikolli l-ħin nispjegah b'mod dettaljat. Sewwa, teleportazzjoni minn aspett holografiku li huwa interessanti li tidħol ix-xjenza wkoll. Fl-2022 in-NASA f'kollaborazzjoni mal-Microsoft għamlu ipproġettaw l-astranawti minflok ma l-astranawti telgħu fl-ispazju, ipproġettaw hologram. tagħhom, jiġifieri dan san sar holoportation. X'jiġifieri din il-holoportation? Jiġifieri ikollok transazzjoni 3D ta' ġismek. Għansemmi eh, biex nagħti eżempju Avatar, dak il-film famuż ħafna ta' Avatar. Mela għandek il-mother base qiegħda fl-atmosfera tal-pjaneta ma tinżilx, ma tillendjax sewa, dik ma taqbilx, mhux it-teknoloġija tagħha ma mhijiex Eh, kompatibli ma l-atmosfera ta' dinja tibqa' hemmhekk tittuża kapsoli li huma sky capsule sewa għal dik il-mothership tibqa' dejjem fl-atmosfera, anzi fl-ispazju. Dawn li jagħmlu ipproġettaw avatar tagħhom stess f'din il-pjaneta. Replika. Replika tagħhom stess, sewa illi jista' jekk iweġġa' jekk jisiru xi ħsar jista' jkun li jaffettwa l-ġisem propja tiegħek ukoll. Sewwa, jiġifieri dak il-film x'qed jgħidilna? Li dawn l-affarijiet huma veru, imma joħorġu f'forma ta' films. Ħalli inti tibqa' tmerihom u tibqa' tgħid dawn huma kollha fantażiji. Ġifieri forsi l-idea wara l-film li dak li jkun iqarrqu bih biex forsi jġegħluh jaħseb li din hija fantażija, mhux realtà. Dik hi, proset.
Hija hija reverse psychology. Hekk kif taħdem, reverse psychology bħal meta eżempju inti jien naf nużaw l-istess aspett, qed nużaw l-ispett tal-ufoloġija u tal-aljeni fil-films biex in-nies qed ngħidulhom isma' hemm qegħdin ta' ngħaddulkom l-informazzjoni mill-films. Però aħna nafu li n-nies se jmeruhom dawn, allura aħna safe, is-sistema safe. Qatt m'ista' tiġi compromised is-sistema. Hemm ħafna at stake, hemm ir-reliġjon, hemm is-sistema, jekk nibdew nemmnu f'dawn l-allat li kienu jqimu li huma dawn l-istess aljeni li bnewlhom it-tempji, u li kellhom teknoloġija vasta u enormi li ġabuha magħhom, sewwa, mela allura kull reliġjon fid-dinja se tisfaxxa.
Mela, għandna magħna lil Abigail. Abigail, naf li għandek ukoll mistoqsija għal Kevin, nsellimlek. Iva, nsellimlek. Eh, teżisti xi tip ta' evidenza fuq stejjer ta' nies li jagħmlu teleportazzjoni?
evidenza per se ta' nies li jagħmlu teleportazzjoni jekk kien hawn ovvjament ma li kjawhomx, ovvjament din hija xi ħaġa li tant hija trasparenti li ma nistgħux inqogħdu nduru mal-lewża ngħidu isma' hemm ta' naħseb li hemm. M'hawnx sa fejn nafu aħna. Però ma neskludix illi ma kienx hawn jew m'hawnx. Dan l-istess bħal fattur illi s-sistema tgħidlek illi isma' la ma tqajna ħadd fis-sistema solari jinna f'entitajiet oħra aljeni jew humanoids, insomma, mela allura la mela ma rajniex, mela la ma jeżistux, jew inkella għadna bid-dubi. Dawn huma kollha affarijiet li reverse psychology qed jgħidulna li qegħdin hemm f'ħafna fatti, f'ħafna stejjer, films u hekk. Però fl-istess jien qed jgħidulna li mhix veru ta'. Ġifieri jekk saret teleportazzjoni minn xi ħadd u dan ix-xi ħadd prova joħroġha, jekk eżempju jkun hemm persuna ħansemmi film, sewwa tgħidli kif ħassemmi film, film mhux film fantażjuż ħareġ għall-entertainment. Hemm film li huwa li minnu nnifsu n-natura tiegħu hija realistika. Dan għal film jismu The Astronaut's Wife ta' Johnny Depp, sewwa. Dana jkun jaħdem man-NASA, jkun astronawt. U meta jkunu fl-orbita tad-Dinja jiltaqgħu ma' xi ħaġa, ma' enerġija li tagħmilhom ħsara kbira għal dawn iż-żewġ astronawti. Infatti meta jirritornaw lura fid-Dinja dawn ikunu kompletament differenti, jkun hemm invażjoni ġol-persuna tagħhom. Issa meta jsibu għax dan ikollhom footage ġol-vettura stess biex meta meta jaraw dan il-footage huma jkunu jistgħu jiksbu x'seta' ġara Isiru jafu x'seta' ġara minħabba dan ir-recording sewwa. Issa ovvjament tan-nasa saru jafu ċertu affarijiet x'ġara hemm fuq, però ovvjament żammew kollox mistur. Wieħed min-nasa mit-top tan-nasa sar jaf x'ġara għamel kuntatt mal-mara sewwa. Meta saru jafu li dan għamel kuntatt mal-mara u żvela x'verament x'ġara hemm fuq, ta' irredikolawh. Spiċċa homeless, irridikolah fuq kull gazzetta li kien hemm ġo New York u ġa spiċċa bla ġob, homeless jiġifieri. Però kif, ejja nħarsu issa lejn in-naħa l-oħra tal-munita. Ejja ngħidu t-teleportazzjoni eventwalment b'miraklu, teleportazzjoni tal-umani, tiġi skoperta. Aħna semmejna ħafna aspetti pożittivi. Però mbagħad x'sa jkunu l-implikazzjonijiet? Hemm xi forsi affarijiet li forsi jafu jkunu negattivi? Ħa, nimmaġina f'kollox jista' jkun hemm affarijiet negattivi u anki fit-tajjeb stess hemm in-negattività għax kollox yin yang u għal fuq għandek isfel jiġifieri eħa, eħa, nimmaġina li jkun hemm repercussions jekk ovvjament dejjem jekk ix-xjenza ix-xjenza ma tgħaġġilx sewwa u tkun ġenwina. fis-sens minn aspetti li toħroġ b'mod toħroġ l-fatti b'mod edukattiv milli persuna jipprova jesperimenta hu stess, sew naħseb jien hemmhekk ikun hemm repercussions għax jista' jkun hemm xi affarijiet bħal astral projection li semmejtlek l-ewwel, jekk bniedem ma jkunx għamel ċertu riċerka dawn jistgħu jaffettwawh. Tista' ġġib xi ħaġa miegħek, tista' taffettwak b'mod psikoloġiku, ġifieri hemm ħafna tendenzi li huma negattivi iva jekk inti se titteppja fonti li m'għandekx għarfien fuqha, Għalhekk naħseb jiena s-sistema wkoll tkun kawta f'ċertu affarijiet u tibda toħroġ u tinvestiga ċertu affarijiet bil-mod il-mod ħalli ovvjament tasal f'ċertu punt fejn tgħid isma' naħseb jiena lesti biex nirrilaxxawha fil-pubbliku di sewwa biex inħarsu lejn il-faċċa tal-oħra tal-munita. Sewwa, minn aspett pożittiv, iva, ejja nirrilaxxawha fil-pubbliku ħalli issa nibdew nedukaw in-nies minn dan l-aspett. Meta nkunu mija fil-mija ċerti x'hemm tajjeb u x'hemm ħażin ħa nevitaw il-ħażin u nassorbu biss it-tajjeb, naħseb jista' jkun hemm repercussions iva, jekk ovvjament nibdew nimplimentaw din ix-xjenza. L-aħħar mistoqsija x'wasalna wkoll fi tmiem tal-programm, l-aħħar studji tiegħek u anke ta' riċerkaturi oħra internazzjonali f'dan is-suġġett. x'qed juru fuq it-teleportazzjoni tal-umani? Mela, t-teleportazzjoni tal-umani hemm ħafna kif qed ngħidlek hemm ħafna teoriji, m'hemmx m'hemm xejn konklusiv jiġifieri. Kieku tajjeb ħafna li nsibu l xi ħadd li jista' jurina għamilna demonstrazzjoni minn aspett fattwali ta' kif tista' tagħmel teleportation u kif tista' taċċessa dan in-networks. Minn aspett xjentifiku modern, jiġifieri Jekk se tidħol minn aspett ta' internet ta' Google se ssib ħafna nies illi jittepjaw li huma avventurużi u sa ċertu punt it-teorija tagħhom meta tibda tismagħhom se jinstemgħu reali jekk ma tkunx tifhem ċertu affarijiet, jiġifieri se tiblaħħom. E, inti dawn l-affarijiet tesperjenzhom, taħdem fihom, jiġifieri jiġifieri minn aspett ta' xjenza m'hemm xejn illi minn aspett ta' xjenza fis-sens dik li nafu biha, li jgħalmu l-universitajiet, li jħorġu dokumentarju fuq, m'hemm xejn. Jekk jista' jkun hemm xi ħaġa li illikjat fi fraternitajiet jew f'societies, diħa jżommuha miżmuma, mistura hemm ġew, biex jesplorawha u jeżaminawha huma hemmhekk, però ma jirrilex ma jħorġux fil-pubbliku, m'għandek ċans. Kevin Falzon, grazzi ħafna li kont magħna, grazzi wkoll kumplament tal-mistiedna li kienu magħna waqt il-programm, grazzi lil Jonathan Farrugia u Kurt Poli ta' kull ġimgħa jgħinuni ntella' dal-programm, grazzi l-kumplament tal-crew ukoll tal-assistenza tagħhom. Grazzi lilkom telespettaturi li kontu magħna, niltaqgħu bħal-lum ġimgħa.